Lejla tajba l-kulħadd, grazzi Anne Marie. Kif tafu aħna normalment norganizzaw taħdidiet li ħafna drabi jikkommemoraw lil xi personaġġ marbut mad-dinja tal-Malti. Kif kellna x-xahar li għadda bit-taħdita ta' Sajdon. Jew inkella normalment ikollha xi taħdita li tkun fuq xi aspett lingwistiku jew letterarju. Għal din id-darba ħsibna xi ħaġa ferm differenti u qatt ma ddiskutejna suġġett bħal dan qabel. Huwa suġġett marbut ma' qasam li lkoll kemm aħna misuh b'idejna minn jum għal ieħor. Kollha kemm aħna naqbdu xi ktieb jew xi gazzetta kuljum b'idejna u hija epoka twila ħafna hux vera li tifrex ruħha sekli sħaħ minn Caxton sa żmienna u imma llum fl-era diġitali l-istamperiji wkoll qegħdin jiffaċċjaw sfidi ġodda. Is-suġġett, kif tafu, huwa sehem il-Lux Press fl-istorja tal-ktieb u l-ġurnaliżmu Malti. Kull stamperija għandha l-istorja tagħha xi tgħid, u Sergio llum se jkun qed jiffoka fuq stamperija partikulari li m'għadhiex magħna, imma bħal kull stamperija oħra għandha ġrajja x'tirrakkonta. Ma ninsewx ukoll li l-istampar huwa kolonna kruċjali fil-ħajja ta' kull demokrazija. Sergio, lil Sergio nafu jiena l-inqas u ħafna minna jafuh iħabrek fl-għaqda letterarja Maltija, ħa ħsieb għal ħafna snin mill-programm letterarju mill-Ġnejna Maltija. Ovvjament kompla l-istudji tiegħu u wasal għall-MA, imma mbagħad beda jtina pubblikazzjonijiet ġmiel tagħhom, speċjalment il-bijografija li tana fuq Patri Feliċjan Billocca, ħajtu u żminietu. Kiteb ir-rumanz Il-lejl tal-irġulija u riċentament iffoka bħala editur fis-sensiela sabiħa ħafna bejn storja u miti, ġabra ta' kitbiet dwar dawn il-personaġġi li ħallewna jew għadhom fostna wkoll. Eh, nistaw nsemmu ġvera uħud minnom eh, bħal eh, ta' Mintof, ta' Herbert Ganado, ta' Fenek Adami, ta' Monsignor Victor Grek, Talja Hillary, Talja Ferro, ta' Mabel Strickland, ta' Mary Louis Coleiro Preka u riċentament ta' Trevor Zara. Xandar u kollu għadu għaddej Ħafna programmi ta' xeħta kulturali nafuhom jibdew mir-radju tal-Università, illum Campus FM, FM Bronja, Radju Malta u fuq it-television ukoll. Huwa wkoll il-fundatur tal-grupp letterarju Poeżija Plus u kien ukoll l-ewwel direttur eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Preżentament bħala xogħol huwa assistent kap ta' skola primarja. Mela Sergio, hemm wara dik l-introduzzjoni ċkejkna ċkejkna tiegħi nħalli naqra f'idejk biex tgħaddi għas-suġġett tal-lum. Grazzi ħafna. Mela, naħseb hekk qed ninstema' hux hekk? Qed ninstema'. Mela, qabel ma nixxerja l-iskrin, terminu issa u xek li din nużawh u ngħiduh il-ħin kollu. Dal-aħħar kelli l-opportunità fuq Campus FM forsi hawn min jaf, qegħdin nagħmlu l-istorja tal-Klabb Kotba Maltin, l-istorja li qed tkun irrakkuntata minn nies li fadal ħajjin. Bażikament, u anki min-nies ta' żmienna li huma kontributi fil-Klabb Kotba Maltin. U dan l-aħħar xi ħadd bħal Adrian Grima qal li issa grazzi għal nies bħal Victor Fenech għandna l-istorja tal-ktieb Malti u wasalna issa biex anke jkollna l-istorja tal-istampar. speċi issa l-istorja ta' kif tħammġu l-idejn biex stajna nipproduċu l-kotba. U forsi nittama li din it-taħdita żgħira tiegħi forsi anki tagħti kontribuzzjoni żgħira f'din id-direzzjoni. Kif qalilkom ġew jiena se nitkellem dwar l-Express, ngħidilkom il-verità. inni ftit interessat anki dan dan is-suġġett għaliex minn dejjem kelli ftit tal-kurżità anki dwar din l-istamperija dwar dwar ix-xogħol tagħha u naħseb irnexxieli nakkumula ftit ftit materjal grazzi l-ewwel nett għal ħafna nies anki li intervistajt jew inkella għamilt użu mill-emails u anki minn ftit ejjun anki permezz tal-kodba, kodba bħal ta' Viktor Fenek, kodba bħal ta' bħal ta' Henry Frendo ssib dik ir-referenza żgħira għall-Lux Press. Mela, PowerPoint. Mela, ovvjament, se nitkellmu nistgħu ngħidu dwar waħda mill-istamperiji ewlenin li kien hawn f'Malta fis-seklu 20 kienet proprjetà eh, tal-familja Mikallef, is-sur Anthony Mikallef, is-Sur Micallef kien imlaqqam ukoll bħala is-Sur Tonin ma' dawk li kienu jafuh wara li miet is-Sur Tonin l-istamperija għaddiet f'idejn it-tliet uliedu. Aldo, Henry u Lino. Lino l-imbagħad kien għamel anki isem fil-qasam tal-ġurnaliżmu. Li nixtieq nkun naf forsi jekk hawn xi ħadd anki li jaf għaliex permess ta' riċerka ma wasalx, xi ħadd minn dawn l-aħwa jew Aldo jew eh, Henry kien anki fil-militar. Mill-intervisti li għamilt, eh, dawn iż-żewġ possibiltajiet ħanajtek li ħadd miż-żewġ aħwa nixtieq forsi nasal anki biex nistabilixxi liema wieħed kien kien fil-militar. Interessanti ħafna eh, li sena 1944 hija normalment eh, meqjusa bħala is-sena li l-Express eh, bdiet topera minn Santa Venera, eżattament faċċata tad-dar ta' San Ġużepp. Eh, però huwa interessanti li qabel it-tieni gwerra, in kombinazzjoni llum tafu għal 10 ta' Ġunju eh, meta Mussolini kien iddikjara li l-Italja se tidħol fil-gwerra, kienet diġà teżisti. Il-fatt, eh, grazzi għal riċerka li għamel Viktor Fenek, nafu li fit-39 il-Lux Press kienet ippubblikat din iċ-ċirkulari tal-air raid precautions fejn kienet tagħti direttivi x'għandhom jagħmlu l-Maltin u x'naf jien f'każ ta' gwerra u l-Lux Press hija msemmija bħala l-istampatur ta' dan il-leaflet. Fil-fatt, Viktor Fenek ikompli jgħid fir-riċerka tiegħu li l-istamperija kienet waqgħet eh, minħabba il- il-bombi. Fil-fatt l-istamperija kienet fi triq San Kristofru eh, il-belt eh, Valletta. Ovvjament eh, hawnhekk kellna il-kunċett ta' familja proprjetarja ta' stamperija. Ma nix ngħidu dana kien kunċett anki komuni għal Malta. Pereżempju ta' Sliema kellek il-Lombardy Press, il-famuża stamperija li minnhom kienu joħorġu fil-verżjoni ta' faxxikli l-kotba ta' Emilio Lombardi li kif nafu għadhom anki popolari sa' żmienna. Kellek stamperiji oħrajn fejn kellek dan il-kunċett eh, ta' familja proprjetarja ta' stamperija, pereżempju l-Bonavija Press tal-Belt, il-Dormex, il-Pajta, l-US Press, dawn kollha u jekk Minister Zbal kollha għadhom miftuħin illum taħt forma jew oħra kollha kienu stamperiji u għadhom proprjetarji ta' familja. Li huwa interessanti li l-Lux Press kienet ovvjament teżisti f'kuntest qawwi ta' kompetituri, ġifiri dawn ma kinux waħedhom, Fil-fatt, biss biss il-Belt Valletta kellek il-famuża stamperija ta' Giovanni Muscat minn fejn kien jiġi ppubblikat il-pronostiku Malti, kellek b'saħħitha ħafna l-Empire Press li hemm ukoll ħafna stejjer eh, marbuta magħha, kellek l-istamperija tal-ħajja, l-istamperija tal-General Workers Union, il-Union Print, iktar tard mbagħad fetħet l-Interprint, is-Salesjani wkoll kellhom l-istamperija tagħhom. Interessanti wkoll li parti minn din it-taħdita qed eh, nibbaża eh, fuq intervista li kont għamilt lil eh, Joseph Muscat mill-Gżira. Dana Joseph huwa ex lecturer fl-istampar fl-MCAST. Imma interessanti bejn is-snin 72 u 74 kien page eh, setter il-Lux Press u anki kien jaħdem ukoll bħala printer. Ġifieri l-kompetizzjoni kienet eh, b'saħħitha. U fost eh, l-ewwel kodba ta' snin 40 anki li nibdew insibu li joħorġu mill-Lux Press nibdew insibu pereżempju f'kotba bħal Ben Yahuza tal-Ured Cutajar tas-sena 47, insibu Ingliż għall-kbar, Gwida għal min jgħallem tal-Kaftan Buġeja, il-famuż ktieb eh, tal-professur Ġuże Aquilina Race and Language, issa dwar Aquilina nitkellem iktar tard, għaliex eh, Aquilina kien juża regolarment eh, il-Lux Press, anki jekk ħafna mill-kodba Aquilina narawhom ippubblikati minn AC Aquilina. Fil-verità, kif jgħid Victor Fenech, dawn kienu jsiru il-Lux Press. U kien hemm insomma għadd ta' kotba oħrajn. U interessanti mid-direttorju ta' Trade, Trade Directory tal-perjodu 77-78, Il-Lux Press kienet issieħbet anke fil-Kamra tal-Kummerċ u kienet irreġistrata fuq l-isem ta' Aldo Micallef. Għal dawk li forsi jixtiequ jilagħbu l-lottu kienu jagħmlu użu minn dawk in-numri tat-telefon ukoll skont id-direttorju. 22336 u 626547. Ovvjament, il-Lux Press kienet eżattament eh, faċċata eh, tal-pompa tal-petrol li hemm biswit id-dar ta' San Ġużepp, ma ninsewx id-dar ta' San Ġużepp anki tas soċjetà Missjunarja ta' San Pawl, u inċidentalment anki eh, id-dar ta' San Ġużepp kellhom anki stamperija u ktibet il-taqa' mal-lista twila wkoll ta' pubblikazzjonijiet Maltin ġew pubblikati fl-Istitut ta' San Ġużepp. Illum fejn kien hemm il-binja tal-Luxpress hija proprjetarja ta' wieħed mill-banek lokali, il-Bank of Valletta, u l-Bank of Valletta, skont maqluli anki ma' żmien, kien tella xi sular jew tnejn anki fuq din l-istess eh, stamperija. Eh, nislet hawnhekk anki żewġ eh, siltiet interessanti anki biex tintroduċina għas-suġġett minn Viktor Fenek li l-Lux Press kienet bdiet bħala stamperija antika taħdem bis-sistema tal-monotipa. Imma fl-aħjar żmien tagħha kienet taħdem bil-letterpress, ħames linotypes u magna tal-istampar li għal żmienha kienet meqjusa bħala makkina di lusso mixtrija mingħand id-ditta Nebbioli ta' Turin. Interessanti li din hija ditta li għadha għaddejja sal-lum skont riċerka li għamil eh, fuq l-internet Fil-fatt, eh, dawna l-lum jiproduċu 20% tas-suq taljan tal-karta, u dan huwa ritratt anki biex nieħdu ftit idea ta' din il-kumpanija kbira taljana eh, li mullura għal Marzu tal-1926. Skont ma qalli Joseph Muscat, kien impjegat fil-Lux Press bejn 72 u 94 kien jagħmel ix-xogħol kien kien printer il-Lux Press eh, kella teknoloġija mill-aqwa. Niftakru jiddeskrivi l-istamperija bħal dak ir-raġel li se joħroġ għal ħarġa u jkun libes minn fuq sisfel eleganti u pulit. Fil-fatt skont Joseph kellha swali magħmulin fejn kellha il-linotypes, kien hemm swali fejn kien hemm il-magni l-kbar, fejn kien ikun hemm il-magni tal-istampar, kellhom sali għal kompożituri, l-impaġnaturi, is-swali fejn il-karta kienet tintewa U naħseb xi ħaġa interessanti li l-istamperija kellha wkoll generator ehm, jaħdem bid-diesel biex f'każ li li jinqata' id-dawl, kan idulu hekk id-dawl tal-gvern, ehm, ix-xogħol ma jiqafx u l-istampar ehm, ikompli għaddej. U hawnhekk Joseph kombinazzjoni wkoll eh, dal-għodu bat li ritratt li huwa sab eh, fuq il-lant tax-xogħol hemmhekk il-laks, il-laks press. Jaħasra li u stess kif qalli u dar it-trat ta' qasjaf minn fejħarex kważi, għaliex ovvjament dawk ma kienu żminijiet meta n-nies kienu jiddilettaw daqstant eh, bir-ritratt. Il-Express kienet armata sa snina mhux biss dak li huwa makkinarju din interessanti imma anki f'dak li huwa staff. Eh, skont ma jiftakar Joseph, l-uffiċini kienu fil-ġnub u l-istamperija kellha wkoll il-qarrejja tal-provi tagħha bl-uffiċċji tagħhom. Jifieri kien hemm anki ċertu ċertu investiment. Kellhom skrivan li x-xogħol tiegħu kien anki eh, responsabbli għal pagi u kien hemm xejn inqas minn tmien linotypes. U kien hemm ukoll id-dipartiment eh, tal-binding u tal-finishing. Skont eh, ġew ukoll eh, il-direzzjoni tal-laks kienet ġeneruża ħafna mal-ħaddiema tant li f'Diċembru, ġifieri fil-miliet u fl-aħħar tas-sena, anki kienu jagħtuhom paga doppja. U jekk minn sejjer żball anki ġew inqalli li meta żżewweġ kienu tawh rigal tajjeb ta' flus. Ħansemmgħalkom nispera li tinstema' silta qasira minn din l-intervista li kont għamilt fuq Campus FM, dak iż-żmien kien għadu jissejjaħ ir-Radju tal-Università. U hawnhekk li kien qed jgħid kien qed jispjega kif kien jaħdem il-linotype u kif ovvjament ehm, kienet taħdem il-magna, li dan kien jolli ħafna temperatura ehm, bit-ċomp jali u kif iċ-ċomp mbagħad kien jittrasferixxi fuq il-karta. Min kien qed jippaġna kien ikollu jisub bħal keyboard u jkun jista' mbagħad jittajpja u x'naf jien. Ħa nipprova nimxi għal slide oħra, skużawni, naħseb forsi kienet baxxa recording. Interessanti, interessanti ħafna wkoll li l-Express anke kien hemm żmien meta kienet tuża il-magni tal-famuża gazzetta ta' Awgustu Bartolo id-Daily Malta Chronicle. Li kif nafu vera, id-Daily Malta Chronicle fi żmien is-7 Ġunju kienet ġiet data. U milli jidher is-Sur Mikallef kien xtara dawn il-magni mingħand is-Sur Emanuel Gallia Interessanti wkoll li meta għalqet il-Lux Press mbagħad il-magni tagħha kienu nbijaw lil Bayer Press u li rrid inżid ukoll. Ovvjament mbagħad kienu daħlu l-lajna tajt eh, adattant li kien sar tentattiv biex il-magni li kellhom il-Lux Press ma jintremewx imma anki forsi jiġu inklużi f'mużew industrijali. Kien daħal fiha l-Imħallef Giovanni Bonello imma għal xi raġuni l-Gvern ma kienx laqa' dik il-proposta u dawn il-magni insomma setgħu ġew salvati forsi anki għall-posterità imma l-aħħar li kienu ante Bayer Press. Ehm, li rrid ngħid ukoll li l-Lux Press kellhom ukoll magna tal-ħjata fejn anki kienu jħitu il-paġni tal-kodba Normalment dan ix-xogħol kien isir anki minn nisa u xebbiet dejjem skont Joe u dawn kienu jaqgħu taħt ir-responsabilità tas-Sur Henry, wieħed mit-tfal mit-tfal tiegħu. In-nisa wkoll parti mix-xogħol tagħhom kien anki li jitwu il-gazzetta The Bulletin, ovvjament The Bulletin li kien interessanti li kienet gazzetta li l-unika waħda f'Malta li kienet għal ħafna snin toħroġ fil-għaxija. Ovvjament kienu jieħdu vantaġġ mill-aħbarijiet ta' matul il-ġurnata u dawn kienu jiġu inklużi fil-gazzetta. Għalkemm skont Henry Frendo u riċerkaturi oħrajn, eh, il-beħ tal-gazzetta kien limitat ħafna, ġifiri ma kienx hemm xi beħ straordinarju, imma skont ma kien qalli Joseph Muscat fi żmien Meta kien ikun hemm xi każ bħal pereżempju ta' Twani Aquilina, il-gazzetta kienet iżżid fis-sales għaliex ovvjament kienet tirrapporta dak li jkun ġara fil-Qorti filgħodu. Il-gazzetta bdiet toħroġ fl-1944, baqgħet sejra sal-84, l-ewwel editur tagħha kien Harold kien skużawni JJ Scori, missier Harold Scori, u mbagħad is-Sur Tonin kien anki daħal bħala editur u mbagħad kompla ibnu s-sur Lino Mikallef. Bla dubju ta' xejn, wieħed mill-għanijiet anki ta' Di Bulletin kif jgħid eh, minto fl-autobiografija tiegħu li ġiet ippubblikata eh, ftit ta' snin ilu li l-aġenda ewlenija tal-gazzetta kienet li tiġġielet il-monopoli ġurnalistiku ta' Strickland House. Għalkemm eh, din kienet missjoni diffiċli ħafna biex issir għaliex nafu anki s-saħħa li l-gazzetti ta' Strickland Castello. Kif kont qed ngħid, fil-fatt ehm, il-beħ ehm, eh, kien limitat ħafna, għal-bidu kienet toħroġ darba fil-ġimgħa, interessanti li kienet bilingwi fil-bidu li bulletin kif kienet ehm, it-torċa li torċ tal-General Workers Union kif toħroġ bil-Malti u bl-Ingliż. Però mbagħad eh, qalbet għall-Ingliż kif qed nanka biex tipprova tista' il-monopolju tat-Times u sas-46 kienet saret dil-gazzetta ta' filgħaxija. Interessanti li storja li baqgħet famuża kienet anki meta s-Sur Tolin il-proprjetarju li kien ukoll l-editur tal-gazzetta kien weħel libell kontra Mabel Strickland. Mabel Strickland nafu li kienet ukoll fil-politika, apparti li kellu ovvjament il-monopolju fil-gazzetti, meta dan kien sostna li vot għal partit kostituzzjonali ta' Mabel kien ifisser tradiment tal-familja u l-patrija. Mabel kienet ħaditu il-qorti u fuq dik is-sentenza kienet anki rebħitlu il-libel. Skont eh, ġew fil-fatt, di bulletin kienet tibda tiġi mqasma fi tlieta u nofs ta' filgħaxija. Interessanti li wkoll kienet tkun eh, kienet titqassam anki f'Għawdex u fil-fatt eh, satli tal-gazzetta skont ġew kienet tkun anki pjata u lesta biex titla' u mill-memorja ġew anki jiftakar li kien hemm anki parti l-istamperija fejn kien jidħol il-van din il-magni u kien ikun kollox lest biex din titabba u titlaq il-gazzetta. Issa ħaġa interessanti li ma nafx jekk ix eh, kombinazzjoni storika jew inkella għaliex kellha tiġri hekk, hija li b'xi mod eh, fil-Lux Press bdew jiġu stampati il-gazzetti kollha li kellhom twemmin jew ieħor kontra eh, il-Partit Laburista. Il-fatt li bdew naraw pereżempju il-Malta tagħna eh, u l-poplu, il-poplu li kienet tal-Partit Nazzjonalista, u l-Malta tagħna mbagħad għal-bidu kienet tal-Nazzjonalisti mbagħad ħaduha ta' Ganado, dawn kollha jibdew jiġu stampati il-lax press. Ma nix ngħidu minn tof kien juża stamperi oħrajn. Imma interessanti kif dawn isibu għal refugju il-lax press. Niftakar intervistajt lil Joe Zara u Joe Zara qal li li hu kien l-aktar imqareb da minnhom li kien għadu żagħżugħ kellu xi 19 sena u ovvjament dan kien joqgħod anka jibbottja lill-partiti l-oħrajn u s-Sur Tonina anki mhux darba jew tnejn kien għedlu li jkeċċi fil-barra jekk se jibqa' jaqlagħlu l-inkwiet u l-problemi. Anki qabel, interessanti, ġifieri meta kien hemm il-partit Democratic Action Party, il-gazzetta The Nation ukoll kienet tiġi stampata il-Lux Press. U anki it-tarka ta' Tony Pellegrini, it-tarka ta' Pellegrini li kienet tal-partit tal-ħaddim Ansara kienet tiġi stampata eh, il-Lux Press u nafu li fost il-kittiba u l-edituri tal-gazzetta fi żmien ġuda politika reġġuża nsibu anki fost l-oħrajn nies bħal Efi Mifsud u Walter Zara missier Missier Trevor Zara. Li huwa interessanti però kien hemm anki żminijiet meta l-Partit Laburista kien jagħmel użu mill-Lux Press fil-fatt hemm anki ehm, xi edizzjonijiet eh, tal-gazzetta il-kotra li kienu ġew ippubblikati l-Lux Press u anki hemm wieħed mill-famużi ehm, pamphlets ta' Mintoff Malta Struggle for Survival ehm, li dak kien ġi ippubblikat il-Lux Press din ngħidu l-1900 1949. Interessanti li l-Express kellha klijentela qawwija mill-Knisja u mid-diversi anki organizzazzjonijiet eh, tal-Knisja, per eżempju l-Ġiżwiti kienu jippubblikaw lil ħbiebna u Reġina et Mater, il-Franġiskani kienu jippubblikaw il-ħabbar ta' Sant Antnin, dawn kollha kienu jsiru għand il-Express. Id-Dumnikani wkoll kienu jagħmlu ħafna użu mill-Lux Press, kellek pereżempju ir-rivista akkademika, semi akkademika Isjenta ta' Serafin Zarb, il-Milizja Kristi li kien jeditja Ġerald Paris, eh, il-Fejt u Riflessi kollha pubblikazzjonijiet Dumnikani li kienu mill-ġdid isiru għand il-Lux Press. Però mbagħad kellek anki bosta għaqdiet eh, fil-ħajja soċjali, fil-ħajja politika, fil-ħajja ekonomika f'Malta li wkoll kienu jagħmlu użu mill-servizzi tal-Lux Press. Kellek pereżempju University Students Catholic Guild, il-Malta University Hispanic Society, dawn kollha kienu klijenti tal-Lux Press. Il-Kamra tal-Kummerċ kienet tippubblika għand il-Lux Press. Dan dejjem ovvjament barra xogħol ieħor li kienu jisiru, jinnaf eh, stampar ta' envelopsi, rivisti żgħar, leaflets, diklamar, ġifiri dan qed insemmi hawnhekk xi kampjuni ta' xi kodba kif forsi dik interessana lilna hawnhekk. Per eżempju, il-Kamra tal-Kummerċ fis-sena 69 li ospiteri kien stampa eh, studju famuż eh, dwar it-turizmu dwar l-industrija The Development of Industry in Malta. U Tibda ssib anki ħafna għaqdiet oħrajn, tipo l-MOS, dik li llum hija magħrufa bħala l-Bear Drive, dawn kienu jagħmlu użu mill-Luxpress, klabbs tal-futbol tas-snin 50 u 60, il-Malta Union of Teachers, is-Seminarju tal-Arċisqof, l-Università, dawn kollha xi darba jew oħra kienu klijenti tal-Luxpress. Il-famuż ktieb ta' Ninu Cremona tal-in fuq il-grammatika Maltija kien ġie stampat il-Lux Press. Il-famuż ktieb ta' La Spina, ma nafx eżatt li ma' edizzjoni, imma kien ġie stampat ukoll eh, l-Outlines of Maltese History kien ġie stampat l-Ax Press. Il-Kalepin, għal-kemm hemmhekk qed intaraw Aquilina and Co, ma fil-verità l-istampatur kien kien il-Lux Press. Anki poeti moderni jekk tridu, per eżempju l-kantiku ta' dem dak il-lemizzi għal kemm iġib l-isem ta' Aquilina, eh, Aquilina ma kellux l-istamperija tiegħu, Aquilina tal-Belt, imma kienu għamlu użu ehm, mill-aks eh, press ehm, dika skużawni edha doppja. Interessanti anki l-każ tal-professur Ġuże Aquilina li kien jagħmel użu kontinwu ehm, mill-aks press U Aquilina ma ninsewx ukoll li kien kontributur f'Bulettin u anki skont riċerka li saret kien anki juża diversi nom de plums fosthom Dionysius. Hemmhekk Aquilina kien stampa wkoll il-ġabra ta' drammi tiegħu fit-teatru ħafna mill-numri madwar il-ħajja li oġġerjament kienu anki dawk taħdidiet li kien jagħti wara diffusion, L-istudji kritiċi, letterarji, il-famuż taħt tliet saltniet, dawn kollha kienu saru l-Lux Press. Anki l-edizzjoni li kien ippubblika Aquilina ta' Ines Farruġ, l-edizzjoni annotata tiegħu mill-ġdid issir il-Lux Press. Ġifieri kien hemm anki ċertu entużjażmu ngħid hekk. Eh, eżempju ta' awturi li pubblikaw ix-xogħol tagħhom hemmhekk, jien naf li se tibda jien naf nies pereżempju bħal George Pisani, lejt taż-żożija, dak ġi stampat il-Lux Press. Tabernakli ta' Mario Azzopardi, dak ġi stampat il-Lux Press. Fil-fatt, Joseph Muscat, li għattilkom il-ħaddim li kien jaħdem l-74, jiftakar li l-Mario ġew sejjer hemmhekk anke għaliex eh, Mario kien eh, dawk iż-żminijiet attiv mal-klab kodba Maltin u anki kien ipinġi l-qxur ta' ħafna kodba u allura kien ġew sejjer dan anki biex jiċċekkja l-color separation u ovvjament anki ma kienx tonqos xi diskussjoni taħraq meta ma kienx ikun xi meta ma kienx ikun kuntent bil-prodott finali. Anki interessanti l-famuż karattru ta' Pietru Pittavu ta' Carmel Ġikawki l-ewwel edizzjoni ħarġet il-Lux Press, wara mbagħad kienet ħarġet dik l-edizzjoni tal-Merlin. Id-drammi ta' Alfred Sant, terġarjament ukoll kienu ġew ippubblikati eh, il-Lux Press bi produzzjoni ta' Joe Friggieri minnu Evelyn Costa u drammi oħra. Mill-ġdid kien sar il-Lux Press. Kien hemm ħafna wkoll pubblikazzjonijiet politiċi, per eżempju Edgar Soler. Edgar Soler li kien ġi ehm, internat eh, lejn Uganda fi żmien it-tieni gwerra dinjija u mbagħad kien anki eh, kandidat tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista u eventwalment kien anki tela fil-Parlament ehm, kien jagħmel użu ukoll mill-Lux Press u dawk huma żewġ kodba tiegħu The King's Guest in Uganda u The Right of the Maltese to Fix Their Own Constitution. Ħafna mill-għaqdiet ukoll dawk iż-żminijiet kienu jagħmlu użu mill-Antres. Din hija waħda mill-kopertini tal-antoloġija 20 Rebbiegħa 1968 u kienet iddisinjata minn xi ħadd jismu Trevor Zara. Il-moviment qawmien letterarju eh, għandu żewġ ġabriet ta' kodba l-ewwel ġabra issir misraħilana ssir ukoll il-Lux Press. Sibna wkoll xi ħarġiet limitati xi waħda jew jew tnejn eh, li anki tal-aqda tal-Malti l-leħen il-Malti li saru il-Lux Press. Fil-fatt hemm storja anki wara din il-ħarġa partikolari eh, li qed nuri skont mqalli George Mallija li kienet inħadmet bejnu u bejn Oliver fil-Ġiri minn hawn nsellmu l-memorja tiegħu u kien ukoll fl-istess żmien meta l-Gvern Malti kien iddeċieda li l-kelma Malta Malti ma tistax tintuża aktar. U skont George Malija kontra qalbhom imbagħad kellhom anki jikkanċellaw ir-rivista Leħen il-Malti għaliex it-titlu hemmhekk kien kien intilef. Umbat u kol interessanti ħafna mill-Laks Press kienet toħroġ il-famuża il-qansħa. Il-qansħa li fil-bidu kienet anki tinħadem mill-Lino Brigulio u George Mallija, fil-fatt George Mallija jirrakkonta li kien imur Malino fuq il-mutur li għaddi għalih u kienu jmorru l-Express, ħarġet 16 darba din il-xtaqba sejħila, din il-revista komika satirika, eh, u interessanti ħafna dawn umbat kienet wafqet għaliex anki kienu weħlu xi libel kien restaq xi libel kontra tagħhom Kalċi Danaġus li minn għalija kien speaker dawk iż-żminijiet u ovvjament daw ma kellhomx minn fejn jiffondaw eh, ma kellhomx flus biex ikompluha u mażmien din din kellha tiegħek. Però hija hija interessanti ħafna. Kien hemm anki gazzetta politika li kien jisimha illum, mhux l-illum tal-lum, ħanajtek ta' Saver Balzan, ma dak iż-żmien li kienet toħroġ minn Joe Friggieri. Eh, Joe Friggieri għamel żmien anki għal-bidu kien jistampa l-Union Press, però l-Union Press ma baqgħux eh, jippubblikawa minħabba li kien hemm xi artiklu ibes eh, ta' Joe Mikallef Stafraċ dwar Mintoff ma ninsewx xi xek fil-bidu tas-sebgħinijiet Mikallef Stafrax kien anki Ministru u mbagħad kien anki riżenja u kien anki pubblika xi artikli kontroversjali wkoll u ġew friġġieri ħanajtek kellu jħabbat il-bibien tal-Lux Press u jkompli jgħid ukoll li minn barra nixbol l-artikli nagħmel il-layout u naqra il-provi jinkonti murem sikwit biex nara tinħadem u nwassal l-aħħar artikli qabel toħroġ. U din interessanti, naħseb anki kien hemm din it-tip ta' komunikazzjoni, jiġifieri kienu jagħtu ċans anki per eżempju Carmel Mezzina niftakar li kien qalli li wkoll kien imur jara u jittjekja, jiġifieri kien hemm anki dawn it-tipi ta' rapporti li kienu li kienu possibbli. Biex insemmi anki iktar kodba li ġew publikati l-Lux Press, l-għanja ta' Pietru Kaxaru, l-famuż ktib li kien ħabbaru vera s-sejba eh, tal-kantilena minn Wettinger of Sadni. Dak sar il-Lux Press. U xi ħaġa kbira mbagħad li tibda l-Lux Press hija meta Pawlu Mizzi iwaqqaf il-klab Kodba Maltin. Fil-fatt, Pawlu Mizzi anki jwelled is-sensiela Ktieb tax-Xahar u jibda xogħol esklussiv għall-bidu mal-Lux Press, għaliex wara wkoll Pawlu kien għamel użu minn stamperiji oħrajn bħal Union Press, il-Veritas Press, jiġifieri tibda ssib ukoll stamperiji oħrajn. Il-famuż Il-Gaġġa ta' Frans Sammut, l-ewwel ktieb tal-klabb inħadem għand il-klabb kotba għand il-Lux Press. Lejt l-istil ta' Nazzjon ta' Henry Frendo kien inħadem ukoll il-Lux Press. L-antoloġija, it-tielet ktieb tal-klabb, mas-sejħa tat-tnabar, poeżiji ta' Mario Azzopardi, Achille Mizzi, Oliver Friggieri, inħadem il-Lux Press. L-Għanja tas-Sinja, it-traduzzjoni ta' Aquilina ta' Lorraine Ropa, inħadmet il-Lux Press. Iktar kotba li nħadmu l-Lux Press tal-klabb Kotba Maltin, Dar Imġarrfa ta' Peter Caruana, Ġara sew fis-Sette Ġunju ta' Paul Bartolo, mill-ġdid inħadem il-Lux Press. Il-ktieb ta' John Consiglio, Ekonomija għal Kulħadd, dak inħadem ukoll il-Lux Press. Il-famuż ktieb ta' Oliver Friggieri, jekk mhux ser żball id-dottorat tiegħu, il-kultura Taljana f'Dunkarn, dak inħadem il-Lux Press. It-toroq kollha jwasslu għal Ruma ta' Joseph Attard, mill-ġdid il-Lux Press. Francis Ebejer, ġie ppubblikat il-Lux Press, il-Kunsill tal-Eġittu ta' Dionysio Mintoff, eh, l-istampar mill-ġdid ta' Ninu Cremona ta' Michel Anton Vassalli, dak kien sar il-Lux Press, il-famuż ktieb ta' Oliver eh, Storja tal-Letteratura Maltija, ktieb tal-Klabb Kodba Maltin, imma mill-ġdid inħadem il-Lux Press, Anton Buttigieg, l-għanja tas-60, sar il-Lux Press, Ir-Razzett tal-Bhejjem, it-traduzzjoni ta' George Borg ta' Orwell, ukoll issir il-Lux Press. Mhux il-Foqra ta' Harry Bourne, sensiela ta' tlieta, ukoll jinħadmu l-Lux Press. Il-poeżiji ta' Buttigieg saru l-Lux Press. Ir-rumanz ta' JJ Camilleri, Is-Sejħa tal-Art, ukoll sar il-Lux Press. U nibqgħu insibu il-kodba ta' Trevor Zara qabel ma mxew mal-Merlin Library ta' feraq tal-palm u ħdejn in-nixxija dawk ukoll inħadmu l-Lux Press. Ċaġa interessanti imma li donnu ma kienx każ li l-Lux Press eh, midwana jgħaddi kollox. Għaliex jekk niftħu il-ktieb ta' Mario Azzopardi, eh, demat ta' silġ hemm miktuba tipa żgħira ħafna imma tinqara ċara li qatt ta' passaġġi fit-test kellhom ikunu modifikati minħabba oġġezzjoni għal vokabularju oriġinali min-naħa tal-istampaturi. Ovvjament, ġifiri, kien hemm ukoll dan it-tip ta' ċensura teħla li trid. Iktar xogħlijiet, l-edizzjoni ta' Oliver, ta' Rużar Briffa, ukoll saret il-Lux Press, Winston Zammit, ta' Sliema fl-imgħoddi, insomma, il-Lux Press kien hemm ħafna entużjażmu. Issa, mir-riċerka li għamilt jien, il-Lux Press għalqet fl-1989 u ma ninsewx ukoll anki li jibda żmien ieħor, għall-Lux Press għaliex anki tibda tiftaħ stamperija bħal Gutenberg, ġifiri anki jibdew sfidi oħrajn, u mill qaluli u kol anki id-dirigenti kienu mbat tilfu anki l-interess eh, fil-sujġet. Fil-fat kienem storja anki wara l-2000 għaxi flus li kienu baqaw manġabrux. Però naħseb anki kif jgħid eh, Viktor Fenek eh, mal-eluq tal-Lux Press tagħlaq parti essenzjali u parti interessanti ħafna mill-istorja. Eh, Jien ovvjament dan huwa proċess li għadu sejjer, dan huwa proċess li għadu sejjer, min ikollu xi stejjer xi rakuntali, nieħu gost li anki dawna jinġabru sal-lum stess, jiġifieri anki kien hemm xi ħadd li dak kunta li l-ħuħ kien jaħdem hemm u anki ftakar xi nies, jiġifieri nieħu gost anki li wieħed inkun nista' u vera inlaħħam din il-kitba. Dak kollox minn naħa tiegħi.
Grazzi ħafna Sergio, stajna naraw ġvera firxa mill-iktar wisa u dawk il-kotba, dawk il-kotba li jurajtna nistgħu ngħidu li fil-letteratura tagħna pereżempju huma mill-iktar seminali u ġifieri jinsabu ġo kollezzjonijiet privati ħafna drabi apparti li jsibhom forsi fil-biblioteka u hekk imma illum out of print ħut minnhom għandi oħrajn m'għandix Semmejt il-gazzetti, naħseb għadu magħna. Jekk għadu magħna Carmel Bezzina, jien għandi għandi memorja ċkejkna ta' Lino Mikallef. Niftakar Carmel Bezzina kien ħadni miegħu darba kont għadni żgħir. U dik l-unika darba li ltqajt miegħu ma ma ma ma mad-direttur tal-Lux Press. Għax tajjeb ngħidu li barra dawk il-ħafna gazzetti li urejtna u li referejt għalihom, hemm żgur ammont kbir ta' gazzetti oħrajn li ma kellhomx forsi dik il-firxa ta' stampar ta' tiratura ngħidulha aħna bħal ma kellhom dawn li semmejt bħal Qanzħ eċċetera u bħal illum ta' dak iż-żmien. Pereżempju Carmel Bezzina kien jistampa il-gazzetta ta' jisimha Ħal-Balzan. U ma nafx jekk forsi qiegħed magħna jistax jikkomunika magħna fuq din ma naħsib ma nafx imma jekk jistax jikkomunika magħna u forsi jsemmi jew jekk ma jistax jista' jirrakkuntalek hu xi ġrajiet li u għandu marbutin ma' din il-gazzetta li jina ġviri għandi n-numri kollha tagħha biex jien nagħmel għal Balzan allura. Għandi għandi n-numri kollha tagħha. Kienet tistampa ruħha hemmhekk iva. Eh, grazzi ħafna Sergio, ma nafx hekk hemmx ninsab ċert li hemm oħrajn li għandhom xi rakkuntaw. Trevor, per eżempju,
L-ewwel net proset Serġo ta' dak it-tarif illi ġbart. Naf li ma kienx faċli għax meta jgħaddi żmien u mbagħad l-istorja tibda tkun frammentata. Żewġ kummenti żgħar. Meta semmejt tal-belt, ma ninsex kien hemm ukoll l-istamperija ta' Peresso il-belt ukoll, illi jidher li kienet stamperija importanti ħafna wkoll. Xtaqt insaqsik Serġo, jekk tafx, semmejt Tellanotype u l-Letterpress. Il-Lux Press kienet daret għall-offset għaliex fil-bidu tas-sebgħinijiet beda dieħel l-offset u ħafna stamperiji li kienu baqgħu marbutin mal-Letterpress bdew ibatu. Per eżempju, niftakar il-Veritas waħda mill-iktar li damet marbuta mal-Letterpress. U damet ta' mhux ħażin ma' daret għall-offset u allura jibdew jitilfu l-klijenti. Ma nafx hekk il-Lux Press jekk daritx għall-offset. Il-fatt li inti għadt li minn għalija jekk Mister Żball damet sa sat-tarf tat-tmeninijiet, hux hekk, 89 jekk Mister Żball. Nissuspetta li allura daret għall-offset, imma fuq dil-ħaġa m'iniex ċert, nixtieqek forsi jekk taf xi ħaġa fuqha. Fil-fatt dad-dettall m'għandix, jiġifieri jkun interessanti kieku anki rnexxielna noħorġuh. speċi, li m'għandix jien naħseb li provaw hux naħseb imbagħad it-teknoloġija bdiet Jiena naħseb jien naħseb illi naħseb li fit-tmeninijiet naħseb illi kważi ftit kienu baqgħu li ma darux għall-offset. Xrid tisemmi wkoll li meta semmejt il-klabb, Niftakar li darba jiena kont mort ma' Pawlu Mizzi, kien qed jistampa naħseb xi kotba tiegħi dawk li semmejt inti, kien hemm is-surmast ukoll li ġie stampat hemmhekk. U kont niftakar mort ma' Pawlu Mizzi, għallim xi miegħi speċjal nitkellmu fuq xogħol, għallim xi miegħi ħammorru l-Express u mort miegħu. L-idea li għandi jiena ta' stamperija storbjuża mmens. Imma dinha mhux il-Luxpress kienet hekk. L-istamperji fejn kien hemm il-Lanotype, l-Lanotype kienet, kienu magni li jagħmlu storbju mmens, apparti il-magni tal-istampar imbagħad. U inti qed tgħid li kellhom madwar sitt Lanotypes, jiġifieri immaġina sitta jagħtu dan kien iċ-ċomp kif attinti Serġo ċomp kien jali l-ħin kollu. Jien niftakarni li iktar li kont nidħla jien tal-Verità Espress li kienu jaħdmu fuq l-istess eh, sistema. Imsiken huma l-impjegati li kienu jibilgħu dak iċ-ċomp kollu u kien isser żball li bil-liġi kienu ridu jtuhom il-ħalib l-impjegati għax il-ħalib kienu jaħsbu jew veru ma nafx kien jinneutralizza il-fwar taċ-ċomb li inti tkun qed tibla' ġo fik. U l-idea tiegħi tal-Luxpress kienet dik li meta dħalt hemmhekk għad tiġi noħroġ il barra l-istorbju kbir li kien hemm hemmhekk. Ma dik l-unika esperjenza li kelli tiegħi tal-Luxpress.
Però niċċekkjaw dal-punt interessanti tal-offset. Tal-offset.
Sewwa, grazzi ħafna Trevor. Għandi nifhem mhux vera jekk minn issejr żball, iċ-ċomb kien jiddewweb imbagħad u ġifieri la darba il-paġna il-paġna kienet tiġi stampata, imbagħad l-istess tipi, l-istess Iva, iva. Kienu jiddewbuha biex jarġgħu joħolqu tip ħamil ġdid u xejn. Fil-fatt is-sistema kienet illi l-anotajp tkun isha magna kbira, isha typewriter imma enormi, das gwarda robba. Għandek iċ-ċomb għandek inti biex ngħidlek qisha biċċa ċomb daqs hix qed tiddewweb il-ħin kollu u jiġu ffurmati vers vers. Jiġifieri l-operatur jittajpja, ikun diġà ddeċieda l-qies tal-vers daqs hix se jkun, iddeċieda liema font ser juża. Waqt li qiegħed jittajpja, jibdew jaqgħu l-matriċi ngħidulhom konna, kienu jkunu l-forom tal-ittri tar-ram imma bil-maqlub, flok imqabbżin 'il barra, imdeffsin 'l ġewwa. Iċ-ċomb jiddewweb ġo fihom u jifforma l-vers, il-verb solidu. Meta jsir il-proofreading, jekk ikun hemm żball, irid jinħadem il-vers kollu, għax il-verb il-vers solidu. Kont tiskanta kif l-operaturi kienu kapaċi jaqraw bil-maqlub, għax kien ikun isu ġo mera. Sewwa? Però mbagħad meta l-ktieb ikun stampat u lest, Dak iċ-ċomp jiddewweb kollu. Jien niftakar kelli każ meta kelli ktieb tat-tfal, u l-Mayor li niftakar kien qalli isma' qalli dan qalli naħseb se jidħol f'xi skola privata qalli forsi jkollna bżonn nagħmlu reprint dalwaqt. U l-verità sadtilhom żommuhom li l-paġni jekk tista' jkun għaliex forsi ftit xhur oħra nagħmel reprint tiegħu. Qalli nżommuhom kemm nistgħu. Wara ftit xhur rid nagħmlu reprint, ċempiltilhom qalli ilbieraħ dewwibnihom. U kellna nerġgħu nagħmlu kollox mill-bidu. Għax la darba ċ-ċomp imbagħad ikun iddewweb u mbagħad inti spiċċa u l-ktieb tibda ġib dih mir-ratt tas-salib. Imma somma, is-sistema dik il-ħabta kienet dik li kienet hux. Fil-fatt, Trev, interessanti qed issir anki tal-klabb. U hawnhekk qed tgħidli li fil-fatt huma għandhom. M'intix qed tinstema' Sergio? Qed tismani hekk?
Issa iva, meta ddawwar mela, wiċċek. Kombinazzjoni għadu kemm anki bat Joseph Mizzi tal-klabb. U fil-fatt qed jgħid li dawn qatt m'għamlu użu mill-offset. Offset qatt ma daħal il-Lux Press. Interessanti din, interessanti. Għaliex għaraf fil-71 il-Union Press kellhom l-offset. Fil-71. Jiġifieri ara kemm damu baqgħu jirreżistu li ma jdaħħlux offset hemm. Mm.
U interessanti wkoll ġew qed jgħid ehm, li kien hemm xhur anki tal-klabb eh, li bdew isiru x'imkien ieħor mhux il-Laks u mbagħad jaqdu kollox ehm, il-Laks Press.
Nikkonferma li qed tgħid inti għax kienet kienet ehm, kienet daħlet moda ħafna illi ktieb tagħmillu qoxra offset, għax l-offset jiġi iktar sabiħ, eh, m'hemmx dak il-pressa li kienu kunem fuq iċ-ċomp. Ehm, allora kienet moda ħafna din. Fil-fatt hawnhekk ikolli semmi kodba tiegħi mill-esperjenza tiegħi nista' ngħid meta jien għamilt il-pulena tad-deb fil-71 għamiltu l-Union Press ġewwa tal-ktieb huwa letter press għax l-offset kien għali. Imma l-qoxra għamilta bil-offset. U din kien tissir ħafna. Għax il-offset kien għadu għoli, ara kont ġewwa tagħmlu letterpress imma l-qoxra tagħmel offset biex tkun iktar daqsxejn pulita iktar, ġifieri eżattament kif qal Joseph Mix. Fil-fatt, waqt li qed titkellem bagħat il-messaġġ qed jikkonferma li qed tgħid.
Għandi lil Carmel Bezzina li jixtieq jgħid kumment. Jekk għandek forsi ritratt ta' tliet aħwa mikallef, Jekk għandek xi ta' wieħed li sibt.
Ta' wieħed. Ta' lino li għandi. Hemm wieħed biss ta' lino biss qed jgħid li għandi jien għax forsi ħadd ieħor għandu.
Għadek taf forsi għad hemm xi ħadd ħaj minnhom Serġo. Le, kollha mitu. Kollha mitu qed jgħid, kollha ħallewna. Grazzi, għandna kumment ukoll ma nafx min hu, però ħallilna fiċ-ċett li qatt qalilna l-ewwel editur tal-Qansħa kien Lino Brigulio, George Mallia kien pinġa l-logo tal-Qansħa. Imma wara Lino Brigulio l-editur kien Jużi Gatt, mhux George Mallia, qed jgħidilna hawn. Naqbel, naqbel. Skużawni jekk ħadd żbaljien.
Ma nafx hekk hemm xi ħadd ieħor li jixtieq iżid ma' da li għedna. daw kollha tifkiriet li ta' min wieħed hux vera jippubblikom Sergio kalla jrid. Ah. Ovvjament eh, wieħed jiġbor l-istamperije kollha ra xi storja tiġbor hux vera. Kieku kellu ikollna ktib bl-istorja ta' kull stamperija. Ma nafx hekk hemmx xi ħadd ieħor li jixtieq jikkummenta, ħalli fil-każ ngħaddi ngħaddu għal messaġġ tal-eluq minn naħa tal-Presidenta tagħna Enmeri. Eh, Joseph Trapani jindika li jixtieq jagħtina xi ħaġa, jgħidilna xi ħaġa. Iva ġew, skużani, skużani li bla kamera, li xtaqt insaqsi jekk għandix ħiel fuq minn fejġi l-isem għal fejazlu l-isem eh, l-Express, jekk għandix ħiel fuq hekk. U proset tassew, eh, ġifiri taħdita vera interessanti, għad bieċi ħafna nismaħħa. X'taħseb eh, Sergio? Jien m'għandix, imma ma naħseb mistoqsija impertinenti vera meta toqgħod toqgħod taħseb fuqha. Interessanti kieku rnexxielna nsibu eh, spjegazzjoni u tal-għażla. Lux, ovvjament, il-lux dawlu, id-dawl, speċi qed jillumina jillumina l-imħuħ.
matriċi ta' servizz, u suppost. Ekku, ekku.
Imġi Lux jew Lux kienu jgħidu, jiko naħseb li Lux kienu jgħidu, imma niftakar ix taħdem, ġi rajt kodba publikati minn hemm, kon naħseb li Lux minn Latin, imma intom isu Lux qed tajdu, ġi niftakru jissemma bħala jisem Lux normalment kien jina. Jina fl-intervista li semmejt Lux kien għal ġew, sa ovvjament. Forsi Trevor jista' eh, eh, eh. jindikalna? Le jiena niftakar kulħadd Lux Press kien jgħidilha. Imma kien hawn sapun ukoll Lux, jiġifieri. Forsi biex jaħslu jdihom il-linka kienu kollu bżonnhom is-sapuna Lux. Imma imma kulħadd Lux Press kien jgħidilha ġifieri.
Grazzi ħafna Josef, grazzi ta' dak l-interventi, ukoll grazzi Trevor Naħseb nistgħu ngħaddu għax qed jafas il-ħin ukoll ngħaddu għall-eluħ ħalli naqra fidejk Mary. Eh, grazzi ħafna ġew tal-li meċċejt diskussjoni, grazzi u koll il-Sergio ta' din il-riċerka pjuttost dettaljata. Ħadna gostu koll li kena nis bħal Trevor u anki bħal Carmel Bezzina li qasmu l-esperienza tagħhom magħna. Kif għedna fil-bidu dejjem taħdidiet bħal dawn isiru iktar interessanti meta jkunu interattivi u nisimgħu qisu l-esperjenzi ta' xulxin fir-rigward tas-suġġett. Grazzi wkoll lill-membri l-oħra tal-Kumitat tal-Akkademja li ħadu ħsieb ukoll jagħtuna daqqatit biex inwasslu din it-taħdita. Minna ħatijaj mem xejx nżid, ħlif li nirringrazzjakom tal-li rġajtu kontu maħna, din kienet eh, taħdit oħra li kena matul din is-sena u ovvjament bis-saħħa tal-interventi ta'kom, tal-parteċipazzjoni ta'kom u tal-udjenza li konna maħna ovvjament namlu iktar il-qalb biex inkomplu namlu taħdidiet oħra dejjem iżjed interessanti. Grazzi ħafna lil kulħadd u l-lejla tajba.